ס'געווען א איד מ'האט אים גערופן חפץ חיים און פון אמעריקע ער האט געהייסן יעקב פנחס געדעלניק זכר צדיק לברכה געווען א איש מרומם א גרויסע מענטש א רואיגע מענטש א דורכגעטראכטע מענטש זיינע קינדער האבן דערציילט ער פלעגט זיך קיינמאל נישט פארלירן אלעמאל געווען מיט א מורא'דיגע רואיגקייט זאגט איינמאל געדענקען זיי אז ס'איז געווען א קינד וואס האט אמאל געעפנט א שאפע, עס האט זיך ארויסגעקעמט עפעס א חיה, און די קינדער זענען ארומגעלאפן געהאט א מורא'דיגע בהלה, האט זיך פארלוירן, געשריגן, טאטע האט זיך צוגערופן, געגעבן אים א קליינע פעטשל, און געזאגט זאלסט וויסן, ווען איך האב ווען נישט אויסגעארבעט די מידה פון בהלה, פון פארלוירנקייט, וואלטן ענק נישט געווען דא. די צייט זאלסט וויסן, ווי איך האב געוואוינט ווי אן אינגערמאן, איך בין היינט אינגאנג אהיימקום פון כולל, און איך האב געוואוינט אויף א דריטע שטאק, עס איז געווען א פענסטער וואס איז געווען אפן, און אויף די פענסטער איז געווען א גרויסע אייז וואס איז ארויסגעקומען, און אויף דעם פלעגט לייגן די עירקאנדישאן, דעמאלטס איז נישט געווען קיין עירקאנדישאן דארט. איך וואק מיך אראפ די גאס און איך קוק ארויף און איך זעה נישט מער נישט ווייניגער נאר די צוויי לעכטיגע קינדערלעך זיצן אויף די אייזן און ס'שאקלט זיך זיי די פיס ארויס דריי שטאק אראפ. וואס האט א רעגולער טאטע געטון אין אזא מצב? מאך קויפ גייטס אריין וואס גייט פאר? וואס איז געשען מיט די קינדער? לא עליי ועליכם. איך האב אויפגעהויבן די רוק דריי שטאק איך האב געזאגט טייערע קינדערלעך קומטס אריין קומטס אריין ווען איך האב נישט אויסגעארבעט די מידה פון בהלה עד הסוף איז געווען א חורבן. שטייט נאך די אייגל אייבערשטער פאר משה רבינו, לך רייד כי שיחה את עמך ישראל, כלל ישראל איז געפאלן, כלל ישראל איז געגאנגען אין א מצב פון מתן תורה, און זענען אנגעקומען צו א מצב פון די אייגל, גאר שנעל, אזוי איז כלל ישראל געפאלן אין א מצב פון מתן תורה, די גרעסטע מצב פון כלל ישראל צו די נידעריגסטע מצב פון כלל ישראל, רשי זאגט א מורא'דיגע סוד אויפן פלאץ, בא שטן וערער את העולם, ער האט געמאכט א צומישעניש, ער האט געמאכט א בהלה, די לשון פון רשי איז. והערה, דו מוזט חושך ביי א פיילע איב און געמאכט א צומישעניש, א פארלוירנקייט. וויאזוי גייען פון אונז למעשה? ס'איז באשערט בשער שמאי בראשית אז ברוך האג דארף יעצט דורכגיין א נסיון. ס'ווערט געבויט א נסיון, א בילדינג, א פיקטשער, מענטשן קומען, מענטשן גיין, זאכן קומען, זאכן גייען אקעגן. איך וואק אריין אין די נסיון, ווען הייבט זיך אן מיין נסיון? ווען איז די טשעלענדזש? די ערשטע בליק וואס א מענטש פאלט דורך, וואס ער זעהט, ער ווערט צושאקלט, א מחשבה, א זאך, דאס איז נאכנישט די נסיון. דאס איז נאך א חלק וואס איז דעזיין אריינצולייגן דעם פאון. יעצט הייבט זיך אן די אנדערע פאון, אזוי ווי א פלעי, אלע פראפס ווערן אוועקגעשטעלט, די לייטינג, אלעס און שפעטער עפנט זיך אויף די קאפ. דא קומט א מארגן די סאונד, מענטשן כאפן נישט. ווען די סאונד הייבט זיך אן, מען זעט עפעס, א מחשבה קומט אריין, פילט מען זיך מורא'דיג גייט צוריק קומט אריין נאך א בהלה, קיק, כ'בין דורכגעפאלן, כ'פיל מיך שוין אזוי שמוציג אזוי ווי ע. וואס געשעהט דעמאלטס? דעמאלטס פאלט מען דורך, עס קומט א בהלה און מען קומט אן ביזן אייגל. א מענטש דארף וויסן ווען די נסיון קומט אריין, ער זעהט עפעס, ער האט נישט געדאווענט, אהינגעקוקט אהערגעץ, די ערשטע ריר נאך שנת נסיון, יעצט הייבט זיך אן די נסיון, מאך דיך צו די אויגן, איך בין טאקע צושאקלט, מאך דיך צו די אויגן, יעצט הייבט זיך אן מיין נסיון, איך בין הייליג, איך בין ריין, איך בין קדוש, איך בין טהור און איך וועל ביישטיין די נסיון, נאר נישט אריינפאלן א בהלה און א פארלוירנקייט.